Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ech soen Iech Moien a wëllkomm zu enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Mech kennt der, ech sinn de Joël, an d'Elisa, dat kennt der na net, hatt ass eng professionell Kuschlerin. Wat kann een sech dorënner virstellen? Oder ass dat iwwerhaapt de richtege Begrëff?
Jo, also et gëtt verschidde Begrëffer, professionell Kuschelerin, Profi-Kuschelerin, Kuscheltherapeutin, voilà, also gëtt vill Begrëffer fir dat selwecht. An et bedeit, dass ech mat Clienten kuschelen. Vläicht iert mer dozou kommen, was de genau mëss a wat dat heescht a wéini dat ee sech professionell Kuschlerin nennen däerf, giff ech vläicht einfach gär bëssen iwwer Beréierungen am Alldag schwätzen. Dat ass elo fir dech däi Beruff, mee fir déi Leit, deenen dat net hire Beruff ass, Deenen ass Beréierung jo och wichteg. Wéi wéi gees du dat aschätzen? Wéi wichteg sinn ass et iwwerhaapt sech ze beréieren am Alldag oder een deen aneren ze beréieren am Alldag oder beréiert ze ginn am Alldag? Jo, also als Profi-Fuerscherin kennen ech mech e bësse mat der Biologie och dohannert aus. An wat ech och jiddwerengem zielen, deen et wësse wëll, ass, dass mir eben u sech Beréierungsdéiere sinn, Mir sinn esou gepoolt biologesch, dass mir mat Beréierung eis Opreegung reduzéieren. Zum Beispill, mir brauch reegelméisseg Beréierung géint Stress, géint schlecht Laun. Well bei der Beréierung ee bestëmmten Hormon ausgeschott gëtt, dat heescht Oxytocin, an dat ass sou eng Aart Kuschelhormon, awer och Bindungshormon nennt een dat. Dat heescht, wa mir an enger Grupp Leit oder mat anere Leit ënnerwee sinn, da beréiere mir eis automatesch, normalerweis ëmmer erëm, fir fir eis eben ze berouegen, fir datt esou ee Gruppegefill och entsteet, wou mer eis wuel fillen, wou mer kënnen entspanen, wou mer och deen anere kënne vertrauen, An jo, dat kenne mer alles e bëssen aus der Fuerschung, och mat Bonobos zum Beispill, mat Afen. Do gouf och vill gefuerscht iwwer Sex eeben, mee eeben net nëmmen, mee och iwwer déi kuscheleg Beréierung. An do hu se och gemooss, wéi vill Oxytocin dann ausgeschott gëtt. An dat si jo extrem friddliebend Déieren. Dat heescht, dorunner gesäit een u sech, wéi wichteg dat Hormon do ass. Dat ass bei eis Mënsche genau sou. Also Dat ass extrem wichteg an eisem Alldag. An ouni den Oxytocin si mir ganz vulnerabel u sech fir de Cortisol. Dat ass de Stresshormon. Dat heescht, mir sinn do, kënnen och zimmlech gestresst sinn, wa mer net genuch Kuscheleenheeten hunn. Dat kléngt elo scho bësse wéi eng Erklärung fir dee Phänomen, dee vill Leit vun eis, an ech muss soen, do wär ech och betraff, esou an der éischter Phas vun der Pandemie Erlieft hunn, dee sougenannte Skin Hunger, also datt ee wierklech d'Gefill hat, et wier ee hongreg no Beréierungen a bräicht een där Geschwëmm och emol eng Kéier. Also ech hunn zwar an enger WG gelieft, mee do hu mer eis elo net esou vill beréiert an ech hu schonn iergendwann gemierkt, esou ok, elo wier et Zäit emol erëm eng Kéier gutt esou eng Emärmung ze hunn, Bon, an der WG gouf et och en Hond, mat deem hat ech dann déi eng oder aner Kuscheleenheet, dat huet och e bësse gehollef, ass awer net onbedéngt dat selwecht, wéi wann een elo mat engem Mënsch kuschele kann. Hues du dat an der Pandemie och esou erlieft? Jo, op alle Fall. Also ech schaffe elo scho säit 6 Joer an deem Beruff an ech weess dohier, dass een u sech all Dag e bësse kuschele brauch oder zumindest eng Umaarmung. An ech hat deemools och kee Frënd an hu mer geduecht, Merde, elo brauch ech awer iergendwéi iergendeen, mat wiem kéint ech elo ewéi eng Aart Kuschelfrëndschaft elo maachen. An hunn da gekuckt sou ënnert menge Frënn, Frëndinnen, wien dann do géing a Fro kommen. Voilà, also ech hunn aktiv gesicht no engem, also et duerft ee jo sou eng Persoun duerft ee jo gesinn nach, ne? also ëmmer een op eemol, hunn ech dann ëmmer gekuckt jo do awer regelméisseg mat enger Persoun kënnen ze kuschelen. A wéi s de sos mam Hond, dat ass och ganz gutt, also dat schet och Oxytocin aus, awer elo net esou vill wéi mat engem anere Mënsch, well den Hond kuschelt u sech net, dee heemelt dech net, ne also also dee leckt dech vläicht e bëssen of mee. Voilà, an dass eben och dat esou passiv sinn, ne, dass ee ganz sech entspanen kann a fale loosse kann, an deen anere mécht eppes, also dee deen heemelt dech, dat ass eben u sech dat optimaalt Gefill esou. An dass dat, wat och d'Haut dann iergendwann vermësst, also kann een natierlech och sech selwer e bëssen heemen, e bësse masséieren, mee d'Gehir weess awer ëmmer, ech sinn et selwer, dat heescht, du kanns dat net ganz austricksen, also et hëlleft schonn e bëssen, Sou fir Momenter, mee jo u sech brauch een eng aner Persoun dofir an Corona huet dat natierlech alles ganz aggravéiert kéint ee soen. Jo, also wou et dunn bis erëm gaangen ass fir méi Leit ze gesinn an wou ech dunn och erëm Leit konnt gesinn mat deenen ech kuschele wollt an déi mat mir kuschele wollten, muss ech soen huet sech mäi Liewen och schonn erëm besser ugefillt. Also dat mécht effektiv eppes mat engem. Mee fënns du, datt mer generell vläicht bëssen eng Gesellschaft sinn, wou mer eis ze wéineg upaken? Well ech hunn heiansdo d'Gefill, datt mer dann awer, an ech sinn do vläicht och relativ zeréckhalend ganz oft, ganz wéineg eis beréieren. Also bei mir war et ëmmer esou, datt ech déi Beessen, déi Leit sech ginn hunn, zimmlech gehaasst hunn an ech fannen dat elo Corona mer am Fong Recht ginn huet, dat een dat vläicht net onbedéngt ëmmer mat jiddfereem muss ofknutschen. Mee iergendwann hunn ech dunn esou ënner Kolleegen ugefaangen einfach sech ze märmen an ech fannen dat am Fong immens schéin. Bon, dat ass Corona-méisseg vläicht elo net déi beschten Optioun, mee fir mech ass dat iergendwéi eng, eng méi flott Beréierung wéi sech elo beessen ze ginn. Jo, jo, also Dat kann ech och bestätegen. Also op der enger Säit ass esou, datt eis Zivilisatioun dat sou lues a lues och rausgeholl huet aus dem Alldag, also datt ee sech ëmmer manner beréiert huet. Also et war dann also och en Zeeche vu méi ziviliséiert sinn, wann ee sech elo net déi ganz Zäit ëmaarmt an e bësse méi Distanz huet, well ass dach da méi héiflech ginn einfach méi Distanz an extrem ass jo Japan ne wou een sech guer net méi beréiert mee just nach déi Verneigung do mécht sou eng Kéier kuerz ne an voilà dat ass denken ech sou dat extremt an et ass awer e bëssen eng Saakgaass soen ech elo mol aus menger Perspektiv sou dat heescht do gëtt jo deen deen Den Oxytocin goe méi ausgeschëtt. Dat heescht, mir mussen eis op dat Verbaalt, op déi verbal Ebene verloossen, dass, dass deen aneren eis versteet an dass mir e gutt Verhältnis kréien. An do si mer net ëmmer esou gutt. Also dat mierkt ee jo och schonn am Internet, ne, wann wierklech dat Kierperlecht komplett fort ass, da ginn et mega vill Mëssverständnisser. An dat ass eeben net nëmme, well ee sech net an d'Ae ka kucken, mee och well eben den Element vun der Prägung u sech fort ass. Jo, voilà, wéi s de gesot hues, sou eng Ëmäermung als Begréissung, dat hunn ech och zu Freiburg esou richteg réischt kennegeléiert, wéi ech do studéiert hunn, an ech hunn dat immens, immens flott fonnt. Ech hu geduecht, oh wow, ech sinn an enger anerer Welt hei iergendwéi, et ass ganz anescht. An doduerch kritt ee vill bessere Kontakt zu der Persoun och, déi ee grad begréisst. Dat kann ech och bestätegen. Dat heescht, ech hoffen, datt duerch Corona elo och e bëssen d'Richtung sech erëm verännert an d'Leit halt mierken, wat fir ee Luxus Bréiung u sech ass a wéi flott dat ass, datt se dann erëm e bësse méi an déi Richtung ginn. Also virdru war et jo Luxus, eebe kee mussen ze beréieren, vläit och guer keen ze gesinn ee ganzen Dag. A lo duerch Corona ass da vläicht esou méi esou, jo, deen Zwang, dee mer halt krute esou, dass ee lo sech erëm dierf treffen an, jo, dierf upake esou. Du wäers jo och e Workshop hale beim Méi wéi Sex End of Season 4 Event de 25. Juni. Mir wäerten herno nach e bësse méi doriwwer schwätzen. Mee wou mir doriwwer geschwat hunn, wat fir Workshops dat mer willten. Ënnert eis am Grupp gouf et déi eng oder aner Persoun, déi esou gemengt huet, Hm, ech weess net, ob ech do wëll matmaachen, ob ech do willt matmaachen, well esou friem Persounen upaken ass net esou Menges. Wat, wat giffs du Leit soen, déi soen, ech, ech di mer ganz schwéier domadder, aner Leit unzepaken, ze ëmäermen? Jo, wéi kann ee vläicht Barrièren ofbauen, fir mat méi Leit ze kuschelen, virausgesat, jiddweree wëll dat vun deene Leit? déi bedeelegt sinn.
Jo, jo. Also wann ee schonn eleng beim Gedanken drun sech grujelt, da géing ech och empfeele léiwer net ze kommen, well also eng gewëss Oppenheet soll et scho ginn. Et, do maachen ech gären eng Differenz, also dat eent ass jo Beréierung an dat anert ass Kuschelen an de Workshop geet virun allem, fänkt virun allem u mat Beréierung. Dat heescht, dass eng Aarmlängt Distanz nach zu der anerer Persoun a mir testen einfach, wat kënne mir mat eisen Hänn dann esou maachen, also wéi kann een d'Haut, déi esou vläicht e Berührungshunger huet, wéi kann een déi flott heemelen oder och knieden oder wat gëtt et do fir verschidden Techniken iwwerhaapt, Also et ass relativ technesch am Ufank nach, ne, sou wou een einfach kuckt, wat deet deem aneren zum Beispill gutt, wat gëtt et fir verschidde Méiglechkeeten, déi ech vläit guer net kennen. An do ass et u sech esou, datt mir dat esou e bësse léieren an et ass geduecht, datt een dat dann doheem natierlech dann bei Leit, déi ee gär upikt, dann och u kann uwenden an da seet, jo, kuck mol, wat ech geléiert hunn. Dat heescht, et geet elo net esou drëm, mat weem ech dat elo déi Übung maachen, mir wiessele souwisou ab und zu vun der verschidde Leit, an dass een einfach kuckt, wat kann ech maachen a wéi fillt sech dat u wann een aneren dat bei mir mécht, wat hunn ech zum Beispill selwer gär oder net gär, vläicht gëtt et jo Saachen déi s du nach net kenns an ähm, déi se do déi éischte Kéier spier souzesoen. Voilà, an dat ma mer alles fir déich mat den Hänner, mat den Äm, also ech fänke se lues a lues un. An dann gëtt et och nach verschidde Sache, wou den een sech eben hilleet an dann fläit um ganze Kierper so also natierlech alles ugedo, sou dass se och soll kuschelech bleiwen, wou een deen dann oder vun Kapp bis Been einfach eng Kéier esou duerchriemelt zum Beispill. Jo, also brauch ee keng Angscht ze hunn op alle Fall. Et ass elo net, dass ee sech openee geheit op e rise Koup, also dat ass et net. Mee vläit huet een awer dono Loscht dat ze maachen, also ech muss da kucken wann d'Leit dann net wëlle goen an all op nee leien da war en Erfolleg.
Dat ass op jeden Fall schon mal e klengen Abléck an, an dee Workshop, ja. äh, deen du wärs ginn. Vläicht eng Wort zu denger Lafbunn. Wie, wie bass du iwwerhaapt ja. drop komm, fir lo professionell Kuschlerin ze ginn? Jo, also et ass zimlech verréckt, wéi s de warscheinlech och scho geduecht hues, Hä, wéi gëtt een dat? Et ass jo e bësse crazy sou. A voilà, do hunn ech deemools, 2015 hat ech sou een Artikel gelies och, ech mengen et war Buzzfeed oder sou eppes, iwwer 10 verréckte Beruffer, déi et op der ganzer Welt gëtt. An da war zum Beispill och kuschele mat Panda-Bären a China war als Beruff do.
An du hues keng Panda-Bäre fonnt, du hues de Mënsche geholl.
du duerch mal, äh, soll ich wirklich no China auswandern? Ich wees net genau. Gëtt et näischt, wat ich och hei ka maachen? An äh, du gouf et dann äh, och Kuschele mat Mënschen. An den USA gouf et dat. Hun ech direkt geklickt, also gegoogelt an so, hä, dat gëtt et wierklech? Voilà, an ech war ganz, ganz iwwerrascht an ech hu geduecht, Ja, dat do, dat ass genau dat Richtegt fir dech, well du kuschels gären, du hues elo keng Hemmunge mat frieme Mënschen esou. Also ech hat och nach ni elo iergendwéi esou deen Eekel esou viru frieme Mënschen. Ech hu wéi gesot ëmmer gär d'Leit, och och nei Leit esou ëm Äerm zur zur Begréissung, do hunn ech scho gemierkt, ok, dat ass kee Problem. Voilà, an doduerch ech an dofir dann och nach Geld kréien, dat ass jo Perfekt, also dat ass jo en Dram. Firwat hunn ech dat net schonn éischter, hunn ech jo anescht net schonn éischter déi Idee oder firwat gesinn ech deen Artikel elo eréischt sou? Merci. Esou laang studéiert an ech hunn Germanistik a Philosophie studéiert an do war ech grad am gaang meng Dokteraarbecht ze schreiwen. Voilà, dunn hun ech dat geduecht, ah merkt komm, et ass elo egal wat Leit soen, ech probéieren dat einfach mol aus, sou niewelaanscht ne, fir ze kucken, an dunn hun ech dann sou gekuckt wéi gëtt et et, an do kann ech do vläit iergendwéi op eng Websäit vun iergendengem, an do war just sou amerikanesch an englesch Profikursler, an do hun ech da geduecht, hm jo bësse blöd, an grad déi Zäit koumen awer sou Fernausbildunge vun deenen deen der konnt maachen hunn ech geduecht oh besser wéi näischt maan ech mol eng Färausbildung an jo voilà sou huet dann ugefaang jo. Wat léiert een dann a sou enger Ausbildung oder wat sinn déi Saachen op déi een dann déi ee brauch och als Viraussetzungen fir dat kënnen ze ginn? Majo also wat wierklech dat allerwichtegst ass Wéi ginn ech mam Client ëm? Also et ass ee sou no mam Client, datt ee bal vergësst esou, datt dat eben e Client ass vläit, ne, an och de Client vergësst, datt ech just d'Kuschlerin sinn. Also déi Intimitéit, déi kësst, dës ass eigentlech a soss kengem Beruff warscheinlech, also vläit nach Fleeger oder esou, wou ee wierklech ganz no un d'Leit rukënn a fir Hygiène a sou zoustänneg ass, mee soss ass wierklech war wierklech extrem no, kéint een och bal soe vläit nach méi no wéi bei Prostituéiert, well et ass ee wierklech ganz laang mat de Leit do, datt een einfach d'Leit an d'Hand hält zum Beispill, ne, et ass jo och ganz intim iergendwéi. Dofir ass et super wichteg, ganz streng Reegelen ze hunn. Also dat éischt ass esou kierperlech, datt een do kuckt, datt si net iergendwou higräifen, wou elo Tabuzon ass, dass zum Beispill net gekusst gëtt, also dat sinn alles esou Saache fir dass et net ze vill romantesch awer och net ze vill erotesch soll ginn, oder guer net, ne, also dass u sech komplett ausgeschloss ass, fir dass dass einfach déi kuscheleg Stëmmung do bleift an dass wierklech dat Oxytocin do ausgeschat gëtt an net Dopamin oder Adrenalin oder esou, dat wëlle mer net. Voilà, an da gëtt et nach Reegelen, déi betreffen dann, wéi mir eis verhalen. Also datt mir eis awer och éischter therapeutesch verhalen. Dat heescht, mir schwätze elo net iwwer eis Problemer, iwwer iwwer eis Gefiller. Mir bleiwen éischter wéi de stille Zuhörer, ne sou. Also mir bleiwen éischter sou am Hannergrond. Heiansdo schwätzen d'Leit ebe ganz vill an erziele ganz vill iwwer sech. A mir ginn och keng Rotschléi. Also mir soen och net elo, ah du solls vläit, fir däi Liewe ze verbesseren, also mir sinn och keng Coaches oder esou, ne, also dat muss ech scho ganz kloer soen. A mir ginn eben och net ze vill iwwert eis Präis. A wat och ganz wichteg ass, mir bleiwen ëmmer e professionell am Sënn vun, mir bleiwe sou am Hannergrond, och wat eis Bedierfnisser ubelaangt. Dat heescht, Ech bekuschelen eng Persoun an a si dierf sech alles wënschen, also wat si grad wëll, ne, also zum Beispill Kapp kraulen oder Féiss masséieren, also et gëtt alles Méigleches, wat een do ka maachen beim Kuschelen. Mee ech soe lo net, oh ech hunn lo hei esou eng Verspanung, kanns de net mol mech och e bësse masséieren? Dat wier mega onprofessionell. an ech dir och kee so een Skinhanger hunn ne also ech dir mm -hmm. net ënner kuschelt sinn sos sos kënnt dat och fäi bësse riwer ne an da äh, dann ass och nëmi professionell also dat si wéch die die allerwichteg Regeln so an dat léiers de alles dann léiers och die ganz Biologie du léiers Kuschelpositionen du léiers wei den Oflaf ass vu senger Kuschelstonn Also vill Theorie, vill Praxis. A mëttlerweil ginn ech dat och un aner Leit zréck. Also ech maachen déi Ausbildung och mat aner Leit, well ech do ebe gemierkt hunn, hei an Europa leeft näischt an déi Richtung. Ech war deemools zu Wien an hunn dat sou rëm erzielt, datt ech och déi Ausbildung gemaach hunn a lo sou domadder schaffen. Da waren ganz vill Leit begeeschtert a hu gesot, jo ech wëll och, wou kann ech dat maachen. kann ech op deng Websäit matkommen an jo voilà esou ass dat dann huet sech dat alles esou entwéckelt. Dat kléngt op jidde Fall zimmlech spannend. Du hues och scho e bësse gezielt, dass s de op Bedürfnisser agees vun de Leit, dass se sech Saachen däerfe wënschen, ech giff gären de Kapp gekrault kréien, ech giff gären hei oder do masséiert ginn. Kanns du vläicht awer trotzdem enk erzielen, wéi kann ech mer esou eng Sessioun virstellen, wéi laang ass dat? Kritt een bucht een do eng Stonn, zwou Stonnen a wéi leeft dat dann of? Jo majo also Eischtens wosst der op der Websäit wou och alles an eng Kéier erklärt gëtt och mat deene Regelen, also normalerweis wëssen d'Leit och Bescheed, dat heescht et kënnt och keen dee lo eppes sexuelles u sech wëll, well do gëtt alles zimlech gutt erklärt. Dann muss de en Termin halt an du sees oh ech géing gär, also eng Stonn ass mindestens Zäit, ech géing gär eng Stonn kuschelen, an da kriss du direkt nach eng Kéier d'Reegele geschéckt, fir sécher ze sinn. voilà, also do si mer, gi mer scho ganz op Nummer sécher. Kéins och anerthalef oder zwou Stonnen oder dräi Stonne buchen, mee fänkt mer emol bei enger Stonn un. Da kënns de halt bei mech. Also soe mer elo zu Lëtzebuerg, do hunn ech och esou e klenge Kuschelraum am Reckental. Mir sëtzen fir d'éischt mol ganz normal do a schwätzen. Dat heescht, mir ënnerhalen eis, firwat wëlls du dat maachen, wat hues du fir Wënsch, wat gëtt et eeben nach fir Froen, ech soen eng Kéier, wéi d'Reegele sinn, voilà. A wann dann alles kloer ass, also da gëss du duerch anescht ugekloe, dat heescht, do ass ewéi en Jogging dobäi, An da fänke mir iergendwéi esou sanft wéi méiglech un. Dat heescht, mir ëmaarmen eis vläit eng Kéier fir eis Hallo ze soen oder vläit Hand halen, eppes wat iergendwéi ganz, wat dir ganz liicht fält esou, ne. Voilà, an da schloen ech eng éischt Kuschelpositioun vir, déi och relativ easy ass, also elo näischt ze vill Intimes esou. mee vläit einfach niewendeeneen mol sëtzen a sech uneneen uleeën oder esou. An dann? Dann normalerweis gëtt den Oxytocin ausgeschott an du fills dech lues a lues ëmmer méi wuel. Also am Ufank ass et normal, dass de opgereegt bass a e bëssen esou Angscht hues, esou oh Gott, wat passéiert hei elo? mee duerch déi angenehm Beréierung ass dat relativ séier fort. An dat ass e ganz interessanten Effekt, well du kriss dann u sech d'Gefill, du géings mech scho kennen. Dat ass ganz witzeg, wat deen Hormon do mécht. Dat heescht, du hues och d'Gefill esou, ah, ech kann elo dem Elisa wierklech alles zielen, dat ass voll an der Rei, ech kann hei vertrauen. Dann hoffen ech, dass du zum Beispill esou eng Idee kriss, Ah, ech wëll elo awer wierklech meng Liblingspositioun maachen. Oder ech wëll elo wierklech, ah, mäi Réck, dee, dee wëll onbedéngt gekrault ginn. Voilà, ech hoffen dann drop, dass d'Leit dann ufänken, sech och Saachen ze wënschen. Soss schloen ech och eppes vir, dat ass kee Problem. An da kucke mer eben déi 50 Minutten do nach eng Kéier. An zum Schluss ass et meeschtens esou, dass du guer net méi wëlls ophalen. An sees, Wat? D'Zäit ass schonn eriwwer? Et gëtt et dach net. Voilà, also do ass eng Kugelch bei mir. Dat kléngt immens spannend, och virun allem, wann s du sees, d'Leit hätten dann d'Gefill, si giffen dech scho kennen. Wéi ass dat fir dech? Well Hues du dat Gefill dann och mat de Leit oder ass dat eppes, wat dann eesäiteg ass, wat vläicht och dann zu Problemer féiert oder wat sech heiansdo vläicht komesch ufillt fir dech? Nee, also et ass u sech och bei mir esou, dass ech Leit och iwwert déi Beréierung ebe ganz schnell ewéi kenneléieren. Also ech kann jo gutt hire Kierper, hir Kierpersprooch liesen an da mierken ech schonn, ah deen do ass ganz schei oder deen ass äh, da, deen ass ganz witzeg wis so dat kritt ee ganz schnell so gefil fir mhm. fir Mënschen dass da wie eng Art Sympathie déi so géigensäiteg déi so entsteet ja dass du Probleme entstinn dass éischter wann wann die Persoun lo so romantesch Gefiller äh, entwickelt ja an an an freet ja wëll meis net moll so gesinn oder so dann muss ech do bëssen an Grenze verweisen nee am meeschtens ass dat einfach just eben wie eng Sympathie an Ganz super, well ech jo och therapeutesch wëll schaffen. Dat heescht, si si fillen sech ebe wuel an kënnen dann och iwwert hir Problemer schwätzen, ouni elo ze denken, oh Gott, wat denke Léit iwwert mech. Also d'Ziel, dass ech elo si net jugéieren, also ech jugéiere keen, et ass wierklech alles an der Rei, wéi d'Leit esou sinn. Dat muss een awer och léieren ne, mat der Zäit. Am Ufank mhm. hunn ech nach so do war ech nach so hunn méichter meng Meenung so duerch so ah den ass lo so, den ass lo so, op dee freen ech mech vläit, dee vläit net so an mat der Zäit war dann einfach so okay Chiffren ass ee vläit och interessant an ech free mech op Chiffren voilà.
Ich weiß nicht, ob du eis viel darüber darfst erzählen, aber was für eine Zort Leute kommen so an Kuschelstonnen? Kann een do irgend een Muster erkennen oder ass dat wirklich vun allem? Also béides, d'ass vun allem an d'ass och e Musker Muster ze erkennen. Dat heescht, jiddwereen huet sou ee Beréierungshonger, also en huet sou eng Aart Einsamkeet, sief et, datt si sech an hirem Liewen einsam spieren, sou keen fir ze schwätzen zum Beispill, Oder si hu keen ebe fir ze kuschelen, fir ze beréieren. Oder se leiden drënner, dass se zum Beispill kee Partner hunn, keng Partnerin. Jo, op alle Fall si se iergendwéi isoléiert. Also et sinn och elo vill Leit natierlech komm wéinst Corona, déi da soen, ech si sou isoléiert duerch Corona, ech weess guer net méi, wéi dat geet, d'Leit kenne léieren. Dat ass sou de gemeinsamen Nenner. Ansonsten sinn do wierklech Studenten, déi bei mech kommen, also ganz jonk Leit, awer och Rentner, méi méi eeler Leit, Leit, déi vun hirem Job iwwerfuerdert sinn, sou Mëtt 40, déi ganz erfollegräich sinn, awer halt einfach ze vill Stress hunn. Also wierklech och all méiglech Beruffer, do kann ee guer net soen, komm elo just déi doten oder just déi doten. Kann ee soen, komm da déi méi fir d'Entspanung do sinn, an komm der awer och déi wierklech Problemer hunn an iwwert hir Problemer wëlle schwätzen oder einfach wëllen einfach mol ausschalten. Wann een zum Beispill Depressioun huet, sou dann dann ass et einfach ustrengend déi ganz Zäit eng Depressioun ze hunn an sech sou ze fillen, a wärend där Zäit do ass et einfach wéi sou eng eng Paus fir Loft ze huelen an einfach emol ofzeschalten sou ne, dat ass dat ass och oft also zum Beispill och Leit mat Burnout mat Depressioun kommen halt oft och zum Kuschelen ja. Du has elo virdru gesot du dierfs selwer net ënnerkuschelt sinn, dat heescht Wann du lo keen häss mat deems de normal kinns kuschelen, misst du da quasi och eng professionell Kuschelpersoun sichen oder du misst Paus man? Genau, also mir empfehle jiddferengem deen dee Kuschler ass, dass si entweder privat een hunn, an dat dat muss jo lo net de Frënd sinn oder d'Frëndin, also de Partner, et kann och einfach iergendeng Wou kennt de sinn? Iergend eng Frëndin, déi's du sou kenns a wou een einfach emol freet, jo wëll mer eis mol eemol pro Woch treffe fir ze kuschelen anstatt halt an de Kino ze goen oder sou hehe also dat ass och méiglech jo just fir ze soen. Ansonsten ass et och ganz hëllefräich och ab und zu vläicht mol an d'Massage ze goen oder jo ze kuschelen, je nodeem wat ee grad sou an der Géigend huet, wat hei méiglech ass, wou einfach ee sech nëmmen ëm dech këmmert, ne, dat ass jo dee, dee Begrëff Wellness, dat ass halt an deem Sënn ganz, ganz wichteg fir, fir all Leit, déi esou therapeutesch schaffen an esou Dietsleister sinn, dat ass ganz wichteg, dass och emol een aneren eppes fir dech mécht. Jo, et ass ganz wichteg, do ze kucken, Jo, well soss kann et och zimmlech liicht, dat hunn ech och selwer gemierkt, soss kann et och liicht zu engem Burnout féieren, dass de wierklech dech ausgebrannt fills, well déi Leit jo all eppes, e Stéck Energie vun dir och mathuelen an et ass jo och gutt esou, dass se och esou geduecht hunn. Mee dat gëtt engem da scho bewosst, wann ee sech dann net selwer emol opfëllt esou tëschenduerch. Dat ass zumindest dat, wat ech aus Erfarung kennen, och vu ville anere Kuschler esou héieren. dass si ëmmer erëm zwëschenduerch awer eppes brauche fir sech erëm opzeféieren. Wivill esou Kuschler ginn et dann esou, also zu Lëtzebuerg schon just du, mee esou am Ëmfeld? Jo, also Kuschelkiste, ech hu jo esou richteg Netzwierk draus gemaach. Am Ufank ware mer vläit dräi, véier Leit, net esou zu Wien eben, an jo seit deem gëtt elo Kuschlang an Däitschland, Schwäiz, Eesträich, Lëtzebuerg duerch Corona sinn der leider puer wechgefall, jo well och d'Zukunft vum Beruff natierlech e bëssen onsécher war. Mee bon, just fir ze, fir jiddween, deen ech iwwerleet grad, jo, et gëtt erëm mega vill Ufroen, also et gëtt mega vill Bedarf, mir brauche méi Kuschler. Et sinn der am Moment esou, am Moment sinn der esou 30 ongeféier, esou iwwerall verdeelt e bëssen. Voilà, an och zu Lëtzebuerg sichen ech och Leit, déi do e bëssen mir, mir mathëllefen. Also et gëtt Clientèle zu Lëtzebuerg, all Kees, wann ech do sinn, sinn ech bal ausgebucht. Voilà.
dat heescht, ja. wien sech lo geduecht huet, hm, dat mat de Panda, dat gif mer net so gefalen, mee mat Mënschen, dat gif ech scho maachen, deen äh, soll sech op jiddefalls bei dir mellen an, an sech eng Kéier iwwerleeën, ja. ob dat eppes fir hien ass oder fir hatt ass. Ja, voilà.
Also wann ee gutt mat Mënschen kann ëmgoen, och viru Bréiung keng Angscht huet an et ee wierklech egal ass, ob Mann oder Fra, dass ou dass dass einfach sou d'Persoun déi zielt, vill Empathie huet, gutt kann nolauschteren, da wëllkomm wëllkomm bei der Kuschelkiste jo. Ech mengen domat hätt mer enker gutt iwwert dat Thema Beréierungen a Kuschelen an wéi ee professionell kuschele kann Geschwat. Hues du nach iergendeppes, wat s de eisen Nolauschtererinnen onbedéngt wills mat op de Wee ginn? Wat ech do nach ka soen, och wéinst Corona an esou, et ass op all Fall net schlëmm oder et ass normal, wann een ënnerkuschelt ass a wann ee sou d'Bedürfnis no Kuschelen an Ëmaarmungen huet. Dat ass wierklech ganz natierlech, wéi ech scho gesot hu, biologesch. Dat heescht, d'Frae hu sech net dofir ze schummen an kann een och einfach mol eng Persoun froen där är vertraut, jo wëlls de mech net mol an den Aarm huelen, well also ech hat virdru gesot äh, mat eemol pro Dag, mee eng Kéier an der Woch ass och scho mol super. Dat ka scho ganz vill veränneren. A wann een einfach dozou seet, jo et ass lo net fir irgend eppes Romantesches unzefänken, da just fir meng, meng Biologie so. also auch Leute seht, hey, okay, was du dann nicht verstehst, hey, also cool Buch, äh, das heißt Berührungshunger von Elisa Meyer. da steht alles dran, was ich muss wissen. Also für Missverständnisse zu ze vermeiden, kann een einfach soen, jo, et ass net romantesch, et ass einfach esou fir sech gutt ze spieren. Vläit hues de och eppes dovunner dann. Voilà, also schummt iech net do dat dat iwwer aner Leit mol ze froen. Besonnesch duerch Corona sinn d'Leit all total berührungsisoléiert a sinn net esou gutt dru leider. Mhm, dat kenne mer mengen ech alleguerten e bëssen. Dat heescht, dat ass e gudden Tipp fir einfach mol fein ze froen an dann natierlech och ze respektéiere wann eng Persoun nee seet, mee sech vläicht awer och ze iwwerleeën, ob een net dat anere Leit wëll ubidden, hei solle mer net enker kuschelen oder brauchs du net mol eng gutt fest Erwäermung? Ja, voilà.
An fir all déi, déi elo nach wëllen méi gewuer ginn, gëtt et engersäits d'Websäit vun der Kuschelkiste an et gëtt natierlech de Workshop, dee mer schonn ugeschwat hunn, wou s de scho e bësse gezielt hues, was de mëss. Dee wäert stattfannen de 25. Juni zu Esch Am Bâtiment 4, do ass dann net nëmmen dem Elisa säi Workshop, mee de ganzen End of Season Event vu Méi wéi Sex. Dee leeft vun hallwer dräi bis hallwer siwen, wéi gesot zu Esch am Bâtiment 4. Dat ass eng wonnerbär Plaz, wou ganz vill Kultur stattfënnt. A mir hunn eis geduecht, vu dat jo Esch 22 d'Kulturhaaptstad vun Europa ass, kinnte mir och mol dohinner Den de Sex an awer och d'Beréierungen bréngen. Dat heescht do ass dann eisen Ofschlossevent. Wéi gesot am Nomëtte sinn déi Workshops, ënner anerem däin, mee och nach zwee anerer. An um 7 Auer huele mir dann eis Staffelfinall op. Dat heescht dir kënnt dann enker live dobäi sinn. wann mir podcasten an eis nokucken. Dat ganzt kascht 5 Euro an dir kënnt iech umellen mat enger Email un sex at ara punkt lu a ween dat elo alles ze séier gaangen ass, op sexpodcast punkt lu do fannt der den Informatiounen all naenker opgelëscht an dir fannt och d'Beschreiwung zum Elisa sengem Workshop. Ech soen dir villmools Merci dass de dobäi wars. Gär geschitt Joël a merci fir d'Invitatioun. Na ja, an ech freeë mech schonn, wa mer eis dann um Event gesinn an eis vläicht nach eng Kéier kënnen an den Aarm huelen. Jo, voilà.
Ech freeë mech och schonn drop. Elo kënnt nach eng Rubrik an da war et dat an ech soen scho mol Ciao ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro, Wat ass thermesch Verhütung? Wéi eng Form vu Schwangerschaftsverhütung fir Persoune mat Penis kenns du? D'Äntwert fir déi meeschte Leit ass warscheinlech Kondom a Vasektomie. Mee säit Joerzéngten oder souguer Joerhonnerte ginn och nach aner, manner bekannt Formen ugewennt. Eng dovunner ass d'thermesch Verhütung. Wat dat ass, dat héiert der lo direkt. Fänke mer vir un bei de Spermien. Den Hormonzyklus vu Spermien dauert zirka 60 bis 70 Deeg. An där Zäit räifen se an deenen zwee Nebenhoden, dëse Prozess nennt een Spermatogenees. D'Hoden leien ausserhalb vum Kierper, well d'Spermieproduktioun eng Temperatur braucht, déi méi kal ass wéi d'Kierpertemperatur. Wann een elo d'Temperatur vun den Hode systematesch an iwwer eng méi laang Dauer mindestens zwee Grad méi waarm mécht, dann stoppt dat d'Spermieproduktioun. An dësen Effekt kann ee fir Verhütungszwecker notzen. Vun dohier kënnt och den Numm thermesch Verhütung, nämlech Verhütung duerch Temperatur. Je méi waarm een d'Hode mécht, desto méi kuerz muss d'Wärmeuwennung sinn, fir dat gewënschten Ergebnis ze kréien. Wann een net méi wëll thermesch verhüten a mat Wäermen ophält, Dann erhëlt sech d'Spermieproduktioun innerhalb vun zwee bis néng Méint erëm vollkommen. Als eenzeg Niewewierkung ass eng liicht an harmlos Verklengerung vun den Hoden ze erkennen. Souwäit sou gutt, mä wéi fonctionnéiert dat dann elo mam Hodewiermen? Prinzipiell ginn et zwou Aart a Weisen, Entweder Temperaturerhéijung duerch déi eege Kierperwäermt oder Temperaturerhéijung duerch extern Wärmequellen. Aarterweis Nummer eent, Heizen duerch eege Kierpertemperatur. Schonn säit den nonzeger Joren gëtt un dëser Method gefuerscht, zum Beispill vum John Rock, dee bei der Antibabypëll bedeelegt war. A säit de siwwenzeger Jore ginn et feministesch Gruppen a Frankräich, déi d'Uwennung vun der thermescher Verhütung mat Kierpertemperatur opgegraff hunn. Am franséischsproochege Raum ass thermesch Verhütung iwwregens scho méi laang Thema, sou lues och am däitschsproochege Raum. Hei ginn et eng ganz Rei Gruppen a Frankräich an an Däitschland, déi dës Method probéieren ënnert d'Leit ze bréngen. Ech verlinken iech d'Gruppen op der Websäit.

Seng gerielten Uewerfläch hëlleft dobäi, datt de Rank net rutscht an d'Hoden net erausfalen. Dëst ass e Produit vun Thorem, och déi Säit verlinken ech iech. Well bei dëser Aart a Weis vun Uwennung den Temperaturustieg net esou staark ass, nëmmen annerhallwe bis zwee Grad, sollt déi thermesch Verhütung duerch Kierpertemperatur déi ganz Zäit wann ee waakreg ass oder mindestens 15 Stonnen den Dag gedroe ginn. Aart a Weis Nummer zwee, Heizen mat Hëllefsmëttelen. Hei kann een natierlech kreativ ginn mat den Hëllefsmëttelen. Zum Beispill gëtt et säit den drësseger Joren Heizen mat Waasserbuet. Déi prakteschst oder méi praktikabel Aart a Weis a mengen Aen sinn Wärmepads. Déi Wärmepads kann een op ënnerschiddleche Plaze scho kafen, zum Beispill op der Säit Gemaia Innovations.

Wann een ënnerwee ass, zum Beispill op Reesen, wou een net ëmmer Stroum oder Batterien huet, da bitt et sech och un, verschidde Methoden komplementär ze verwennen an zum Beispill och ëmmer en Slip chauffant oder en Androswitch derbäi ze hunn. Studien no kann een d'Uwennung och mol een Dag ënnerbriechen, ouni datt d'verhütend Wierkung verluer geet.

An esou gëtt och ganz vill vun der Aarbecht, der Verantwortung an den Niewewierkungen op Persoune mat Uterus verlagert. Et läit sécher net un der thermaler Method, mee éischter u gesellschaftleche Schiflagen, datt d'thermal Verhütung am Mainstream nach ëmmer net méi bekannt ass. Et gëtt also héich Zäit, datt Leit mat Penis déi ënnerschiddlech Méiglechkeeten, déi hinnen zur Verfügung stinn, och kenneléieren an notzen. Dofir Zielt alle Leit mat Hoden an Ärem Ëmfeld, fir déi Schwangerschaftsverhütung wichteg ass, vun der thermaler Method. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook,

An de Césars ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.